Sabe sabe sabe família kel nhas mara punga mc pika da. Ago kel ago é dizeju di nstaba la ya kel la nta kre staba la mitu flam pa mandé pu no mi ke ya mitu flam mandé pu pó mand mitu kandu mandé e fla ok panki nen pe fla nada ne yo mini nen be nen be kudi ka ke flam pa mandé priposta e fla so ok panki fika si e ka flam a e ka flam be e ka flam a e ka flam be larga la ya E rapaz ta txoman, ta fla pa, Ora, panka, é bo ku mi, ti sima nhos ten grandi amizadi, bo nha uza amizadi ti sintomu. Ora, bo ku mi, bo ku mi tinta, ti si montra ken bira ta txoman, ta fla kela, Ora, panka, bo, bo, bo amizadi ku ten ku mi tinton, é sinton, bo nha uza é sinton, mi tu, bo, bo ku mi, tu dja nhu, bo ku mi, tu dja nu ba, dja nu dentu kau, é mi, no dos, mi ku mi, tu, undi nu ba, mi ku el, ta turral tudu kau, undi nu bai, si bon festa. Amor a txada ka pon i faze amor Amor amor Covid na Purtugal i dexa-m pa tras Bueru Ma N sabe faze di meu tanbe Ami si kusa bo N ta pô-u go N ta pô-u na di meu go Pô-e ma mi ma mi kel-le ka nada no El fla-u. Mi gosi kuza agon ta puna di meu pamodi bu vinga di kel festa di kel festa di di di di di ke Filiberto ki fazi ki ne ka mi e Filiberto ki leban bu vinga bu fla bu fla ma ma n ka po ki mi n ka tinha nada a ver ku festa ki mi n ka tinha nada a ver ku festa pamodi festa é di sel el ki fasi tudu kuza el ki manda toman el ki fasi tudu festa é di sel el ki ta po bo bu fla ma mi bu fla si n ta pega-u sedu hum e fla. Elis mi ta fla si, pangi mô un dia na pegô sertu mô. E fla si el mê pegá mê. Ya, kel-la é kes algen ki ta vinga, ta guarda rankor, nu sa ta oja. Mi oki ka tinha nada ver ku festa. Ya, bo pode fla, Filibertu pa poi, Filibertu ka ta poi. Sin, bo pode fla. Filiberto pa pol ka pol dai ki sim poi ku Filiberto mi so pe kusa ta poi mi tchou mi pa trabaji go kela ga ta ga ta ga ta kol ga ta ragen korti nunka ta da probi so ta kela go sim fla nhos fla nhos mi tuku bon festa amor ya graças a Deus ta ya amor por acaso go kusa sta fixe si probi um converdiano fazi um festa kela tchou um grandeza pa nos sabi di Djau é un grandeza pa nos ó Ya unidu si ta raizanu kuza bai fixi ka ka sai guera kuza bai top É un grandeza pa Kóverde mo Ya é un grandeza pa nos si fazedu un festa si multidon di algen i un joven di kóverdianu si faze un festa kela poi é un rezultadu si pa ka kubi sen sen inveja sen kubi sen nada o é un kóverdianu faze un festa nu apoia Ya, nu apoia. Klaru. Kela ke mu, kela ke mural. So ki nos e danu, e danu bon. Nos bo ki ta sta na nos pé, minas. Mos, fu so un kuza. Algen ki ta sta na nos pé, e mitu ka skase. Ya, na nos pé. Ya. Ué, ué, pa tranca fula, ó, ki fala portugalês, ele é ku mitu ki ta sta. É ku mitu, mitu na si pé. Ti menti tranca fula ka bai, e ka ta la ka sta li, e ka ta bai. Ti menti tranca fula ka bai, ka ba, ka ba pa, ka ba pa Fransa, mitu ta fika na pé di tranca. Be ka poi, tranca fala, pa ora, pulu mene e jugaba mi kontra Portugal, e fla mi, tranca, bo nu ten amor pa Cabo Verde, bo, kual é bu kondisons la nu bai? Asi, ta fika animadu. Animadu, el fla, nen, kel-la ka foi amizadi gosi di mininu, ta fla-m klaru gosi, mininu ta fla-m klaru gosi, mininu fla, amizadi, amizadi, amizadi ya kaba, mininu, amizadi ka ten mas. Ya, amizadi, amizadi fui. Nta mi sta fazi di meu. Pera un momenti, pera un toia, nta pol, ok, nta pol na di meu. E toia, e toia agora, ma, ma, ma, ma kuze trankilu. Pera nta poi na ke festa ki N sa ta fazi li. E ta odja. Pera kon ta pol na di meu kon. Pera u toian kon ta pol na di meu e ta odja. Ya. Pera u toia kon n ta pol na di meu kon. N ta pol minis. Minis, mi te fé. Djon, djon, n te murel na genti Portugal mo. N te murel na genti dor Europa kon. Europa, mi, mi, mi, ami logu mi ta fala klaru. Ami n te murel ku nhos. Ami, ami, ami, ami nha murel ki n teni ku nhos. Europa. Oropas interu brother. Nha mural ki n teni ku nhos. N teni fé ma otin ba nhos sta na mural la. N teni mi mural li ku nhos ki n teni pa n ba fazi kel kel I love I love MCs la. Kel la gosi mural li ku nhos ki n teni. N teni mural ku nhos brother. N teni mural tudu ma ta da sertu brother. N sa bai n sa fazi nu sa bai nu sa fazi un kuza bunitu dentu Purtugal dipos gua nu ta Suísa nu ta kontrola Nta ben kontrola sala pa Suísa la. Nton es tenta faze-l na Suísa tanbe. Nton é tanbe la Paris. Paris N tanbe N sa bai. Paris dja é otu stilu. Paris é la es é. N ba Paris. Grasas a Deus. Purtugal tanbe é sô benson tanbe. Pamodi N bai la. Minist dja mostra nhos vídiu di Paris? Na, Paris. Grasas a Deus N ta mostra. Djobe, N ba Paris mê es resebe-m dretu. Obrigadu Paris.

N ta ben bai ora ki N ta faze nha festa li, ki N ta faze nha festa li. N ten fé ma ta pega, N ten fé ma tudu ta kóre dretu. N sabe faze un xi. Ora ki N ta, ora ki N ta ben, i da Inês ta, ta txantxa mi, N ka lansa di ki dôs múzika pa ben sente, ba tuku ku funaná pa sai. N ta ben da tudu gó, N ta ben faze gó tur gó, N ta ben faze nha tur gó. N ta faze nha tur grandi si. N ta spera nhos tudu, N ta spera nhos. N ta spera poi di nhos tudu pa nu bai si. Nhos, é nhos ki ta da mural. Bo mi sima foi festa si nhos ka bai gó nhos kuzê? É nhos ki ten ki ta suporta you know. Klaru nhos suporta nhos suporta sima mi n'ta suporta nhos na mural na fé é kela pa nu bai pa nu brinka ok nhos oia un joven ki luta ki ia ki ia nhos oia ma sta na luta kel mural kel mural kel mural fé ma ta bai propi. N ta ben kuza já, já já li N ta ben anunsia artistas pa love pa tranka fula ten novo ten kuza novo ke ta sai tranka fula teni teni kuza novo ke ta sai prego tambe teni N ta ben po N ta ben djobe mas un x mxs ami wan pa kaloti wan N ta po mitu kaskas go so pior ma mi ma mi ami N ka ta vinga wan mi pa kaloti wan N ta pol wan pero toi N ta pol ele E fika ku kel kuza na ideia, e fika ku kel kuza na kabesa. Kel festa ki, ben, ma N ka leba-l, ma N ka leba-l nunka, kau. É kel-la ki fika, mi festa nen ka di meu, kel-la ki fika ku-l na kabesa. Pero ku faze di meu gosi, o ke kel-li ki mi ke ta faze, N sa bai, nha bai, go N ta po-l go, N ta po-l so piou, é mi go, N ta po-l go, piou é ma mi, ma mi é gaju brabu, ma mi é trankilu, ka liga nada pa mi, eu não ligo nada pa mi, N sa po-l, sa po-l na nha festa. Ah, sa yol, sa pol, sa pol na Paris, sa pol na yol, sa pol na Paris, ta pol na dos festa, pol na Paris ku na Suíça. Su pé oi mami go, mi tranquilo. Se kre inda ti Holanda nta lebal. Pa Holanda sa kontrol ali tambe pa mbai. Sa fazi gosi, sa fazi tudo di meu gosi, gosi sa fazi di meu. Nton ta se N ta kontrola, N ta serta tudu la, N ta faze di meu Sa ben faze, N ten nhas nha ikipas Ten nha ikipas y ti joga Alex, nu ta ben trabadja Gosi nu sa ben faze di nos, e ta ben faze di nos Rapaz gosi nu sa ben faze di nos, nu ta kria un ikipa e ta nu ta faze di nos, nu ta entra Nu ta faze na Fransa, nu ta faze Purtu tudu kes skóla Ya, well gosi nu sa ben faze, nu sa inha entra ku otu otu kuzas gosi Gosi nu sa ben toma di nos, nu sa faze di novu, nu sa pidi apoiu di povus pa danu kel mural pa nu pa nu pa nu avansa terenu, pa nu leba nhos so bons, nu sa leba nhos so bons so bons mural, so bon bons trabadju tanbe kel li ki inpurtanti, bons trabadju, umildadi tanbe, tudu ta konta, tudu ta. konta nu sa leba nhos so kuza minis obrigadu e dja n divirti nhos sabi oji nhos ki ta fra oji dja n divirti nhos sabi dja n dexa nhos sabi ti n ta spera ma ora ki panki ben ku di sel ma e pa ma es ten ki ta da panki e poiu tanbe es ten ki ta da panki mural pa pa festa tanbe ok obrigado pa nhos tudo nos ta li nton nhu fica treto até mais ok dja divirti nhos sabe minus kantu kantor ke ntende ntem kantu kantor ntem na live ntem kantu uns fiki la kuza nin komentar nta soe mas tem 5 hora na live ya bom divirti rapaz ki sta na ki sta preso nsa ku nhos Senpri N sta li pa N divirti pa nhos i duentis ki ta sta na ospital tanbê, kes algen ki ta sta na kaza. Kes algen ki ta sta na kaza ki ka ten komu odja-nu, i nu ta nu ten nu ten ki ta faze live pa es, pa es divirti. Kes algen ki sta na kaza i ka pode sai, nu sta li pa nhos. Kes algen ki sta na ki sta na kadia tanbê, nu sta li pa nhos pa nu divirti nhos. Kes algen ki sta na ki sta duenti, nu sta li tanbê. Offline pa nhos, online pa nhos, ten ki ten.